אביסעלע גמרא אביסעלע משניות, און ווען מען רעדט פון לערנען רעדט מען נישט צו תלמידי חכמים, ס'איז א טעות פון אידישע קינדער פון בחורים און געלייט, מען רעדט דרשות פון לערנען, די אוקיי די פארט שלאף איך איין, עס מיך אויפוועקן ווען מען גייט אנהייבן רעדן פון רעדן צו די אייבישטער, עס מיך אויפוועקן ווען מען גייט אנהייבן רעדן פון שלום בית, דאס איז נישט אינטערעסאנט פאר מיר, דרך הלימוד, איך לערן נישט. כ'האב קיינמאל נישט געלערנט, איך פארשטיי נישט קיין לערנען, איך האב נישט געלערנט אין חדר, איך האב נישט געלערנט אין ישיבה, איך קען נישט לערנען, ס'איז נישט פאר מיר, כ'האב שוין געטרייט, כ'האב אנגעפאנגען, כ'האב נאך נישט געענדיגט קיין מסכת אין לעבן. ווען מ'רעדט פון לערנען, און מ'רעדט מיט הקדמות, איז דאס א וועג פאר יעדן איינעם. א וועג פאר יעדן איינעם, איך בין אויך געזיצן מיואש אין ישיבה און מ'האט אראפגערופן שיינע אידן זאלן רעדן פון תורה, די אויג איז מיר אויסגעגאנגען, כ'האב אזוי שטארק געוואלט לערנען און איך האב געוואוסט אקעי איך זיץ ביים שיעור, איך פארשטיי דא א ווארט, דארט א ווארט, דא א האלבע שורה, דארט א האלבע שורה, דא א קשיא פון תוספות און דא א פערטל תוספות אבער מ'רעדט ווייס איך ניי די מסירות התורה זאל זיך איך זאל זיין פון די מסירות התורה מענטשן, איך זאל זיין פון די מענטשן וואס. וואס לערנען? ס'גייט נישט. יא, דא א שטיקל דארט א שטיקל, און איך האב נישט געהאט קיין גאנצע דף וואס איך האב געקענט אנכאפן אין די האנט, און מ'האט אראפגעברענגט נאך איינעם רעדן פון תורה, כ'דאכט נו נו שוין, איך בין פארפאלן. אבער דא איז דא א רבי וואס קען דיר געבן א וועג צו לערנען. פאלג אים, טריי עס אויס. נעם א משניות, טריי עס אויס, נעם יעדן, עס קומט פסח, ווילסט דאך ארויס גיין פון מצרים, ווילסט ארויס גיין פון מצרים, וואס איז זמן חריתנו, די אלע אדווערטייזמענטס, דאס איז נישט קיין זמן חריתנו, איינער אדווערטייזט דארפסט האבן אזא סארט קישן, דאס איז זמן חריתנו, און דער רעדט דיך איין אז דארפסט האבן אזא מצה טאש, דאס איז זמן חריתנו, הוידל בוידל, מארקעטינג, א וועג צו מאכן פון דיר געלט און דאס בלייבן מיט די צונג אינדרויסן, אדער אזא הגדה, דאס איז זמן חריתנו, אזא טישטוך. דו האסט עס! דאס א ריכטיגע זמן חירות העיני, און אזאנע קליידער פאר די קינדער, דאס איז זמן חירות העיני! זמן חירות העיני איז דא אין מח, איז דא אין מח! די בחורים פרעגסט דא צוויי בחורים פרעגן אויב זיי ווילן פארן אויף פסח אויף פלארידע, זאג איך אים דו ווייסט באמת די בחורים פון פלארידע ווילן קומען אויף ניו יארק אויף פסח? ווייל א מענטש איז נישט צופרידן מיט זיך, ער טראכט אין פלארידע דארט גייט זיין פרייליך פסח. איך לויף אוועק פון דא, איך לויף אוועק פון די פרעשור, און דארט, דארט גייסטוך נישט קריגן מיט דיין ווייב, פרעג דיך, דארט גייסטו האבן געדולד צו דיינע קינדער, יא? ווי? ווי? ברענג מיך אן אדרעס וואס דארט איז, דארט איז ביסטו זיבן טעג פסח גייט זיין ממש זמן חי ריסיינען, חי ריסיינען איז דא אינעם מח. א מענטש זאל ווערן אויסגעלייזט אין מח, וויסן אז דער אייבערשטער איז דא און דער אייבערשטער מאכט אלעס, נישט האבן קיין קשיות אויפן אייבערשטן און נישט האבן קיין דאס באדערט מיך און דאס באדערט מיך און דאס באדערט מיך און פארוואס דער אייבערשטער מאכט אזוי און איך בין אזוי האב אזוי סאך געטון דאס גלות און און ס'גייט נישט און אזאנע דאס איז ביסט אין גלות ביסט אין גלות עבדים היינו לפרעה במצרים. ווען א מענטש איז זוכה לערנט אביסעלע תורה, פרוביר אויס א עד, איך קען נישט אזוי גוט אין מארקעטן, מען דארף רופן די מארקעטינג קאמפאניס, מאך אזא עד, א אמת'ע זמן חיי רציני, מיט לייג א פיקטשער פון א מיט א ציגעלע מיט א קרבן פסח מיט מיט ארבע כוסות, זאג א פרק משניות יעדן טאג, דו גייסט ווערן אויסגעלייזט. נע, מען האט יעצט אנגעפאנגען מסכת סוטה. מען האט יעצט אנגעפאנגען, מען הייבט אן מארגן מסכת סוטה. נעם יעדן טאג די דף גמרא, זאג די ווערטער, המה קנה ל אשתו ר' לעזער אומר, הייב אן זאגן די ווערטער. אמת ס'איז זמן חריסני, אדער ער'טעך פארקויפן אזא זמן חריסני, און מענטשן קוקן אויף די עדווערטייזמענטס ווי קעלבלעך. און מען לויפט דאס קויפן מען לויפט יענץ קויפן, ער ארבעט אויף דיר אזוי ווי א ק א מען מעלקט א קי נאר מילך, ער ארבעט אויף דיר, וואס איז אמת איז זמן חרותינו, דו לערנסט תורה ביסט א באפרייטע מענטש, נאר ווען מען רעדט צום אייבערשטן ווער איז מען נעמט די עצה פון רעבן פון עס באדערט דאס פון פסח. פסח, מרן זאגט, דער רב'ס נאמען באטרעפט הונדערט אַכט און פֿערציק נחמן, פסח איז הונדערט אַכט און פֿערציק דער רבי געבט אונז פסח, דער רבי געבט אונז פסח, הייב אן רעדן צום אייבערשטן, שמועס מיטן אייבערשטן, כי דבר איש אל רעהו. מענטשן צאלן שווערע געלטער צו גיין איינער זאל אים אויסהערן, מענטשן שווערע געלטער, ער ווייסט נישט יעצט ווייסט וואס טוט זיך אין די וועלט, און די אייבערשטער זאל אפהיטן, אפהיטן זאגט די אייבערשטער, מען קומט אן מען דארף גיין צו מענטשן, ווי אזוי האסטו צוויי הונדערט דאלער געב מיר א האלבע שעה איך וויל רעדן צו דיר, און די נעקסטע אפוינטמענט ווען קען איך צוריק קומען, איך פאר אוועק פאר צוויי חדשים וועקעישן. מיט די צוויי חדשים קען ער זיך נישט רירן אין לעבן, ער קען ווייטער נישט אנגיין אין לעבן ווייל זיין פוסר חלום איז נישט דא, און ווען דו קענסט רעדן צום אייבערשטן נעם דעם רעבנס טערעפי, פסח, פייסעך, זעץ זיך אוועק הייב אן שמועסן, הייליגער באשעפער איך וויל זיין פרייליך, הייליגער באשעפער, עס איז מיר שווער אין שטוב, הייליגער באשעפער, איך ווייס נישט וואס איך בין אזא אזוי אנגעצויגן, הייליגער באשעפער, איך ווייס נישט וואס איך, איך פארליר מיך מיט מיין ווייב, מיט מיינע קינדער, און דאס דרוקט מיך, און יענץ דרוקט מיך, און ועל כולם, ווען בין איך, ווען קען איך שוין צוריק קומען אין בית מדרש דאווענען שחרית מנחה מעריב, איך בין שוין לאנג נישט געווען אין בית מדרש, הייליגער באשעפער, דיר זאג איך אויס דעם אמת, אינדרויסן גיי איך אנגעטון מיט שמונה בגדים, אבער איך וויל דאווענען שחרית מנחה מעריב. הייליגער באשעפער וועל איך ליינען קרית שמע, הייליגער באשעפער וועלן איך אנהייבן טון די מצוות מיט א ליבשאפט, דאס ווערן אויסגעלייזט א אמת'ע זמן חריתינו, היינט גייט שוין נישט מיט קיין עדס, עדווערטייזמענט, היינט גייט עס שוין די מישען די מישען מאכן דרײַסיק סעקונדעס, מאך א שארט, נו מאך עפעס א קליפ, אמת'ע זמן חריתינו. אמת איז מאחורי סייג נעם א גמרא זאג די ווערטער מענטשן וועלן לאכן באלד וועסטו נאך טרעפן מענטשן גוטע אידן וועלן קומען זאגן זאגסט נישט ממש אזוי נישט ממש אהין נישט ממש אהין ווייסט וואס איז ממש אזוי איך האב שוין פין די הייליגע טעג נישט געעפנט קיין ספר דאס איז ממש אזוי ממש אזוי ממש אזוי. פון יום כיפורים, יום כיפורים זעה און ס'קען ס'קען גיין עד יום כיפורים, און יעצט האב איך געטראפן א רבי א סדר דרך הלימוד, ער קען נעמען א משניות א גמרא אנהייבן זאגן די ווערטער, זארג דיך נישט פאר פארשטיין, די רבי זאגט אים ממילא יבין, דו וועסט פארשטיין, די רבי זאגט דו וועסט פארשטיין, איך האב עס געזעהן, איך בין נישט צו לאנג דא אין היכל הקודש, די פאר יאר, איך בין א גאסט.

ס'איז עפעס געשעהן מיט אים, עפעס געשעהן מיט אים, ער'ט אנגעפאנגען נעמען א חברותא, ער'ט קיינמאל נישט געוואלט לערנען, ער'ט קיינמאל נישט געטראכט ער גייט קענען לערנען, ער'ט קיינמאל נישט געטראכט לערנען איז פאר אים, פאלג די רבי, זמן חריתינו, נע, זמן חריתינו, נעם די הייליגע משניות, די הייליגע גמרא, וויאזוי קענסטו דיך קריגן מיט נסיונות היינט, וואס קענסטו טון פאר נסיונות הדור, וואס קענסטו טון. יעצט האלטן מיין טאטעס מיינען אז אז א געטראפן ביי מיין ביי מיין כ'האב געטראפן ביי מיין זון א א א גרויסע טעלעפאון סאו דאס איז א פראבלעם אבער ווילאנג ווילאנג ס'לייגט זיך נאך צאם ווילאנג ס'לייגט דער זון האט נאך אזא טעלעפאון א פארמאכטע א פליפ פאון נא דאס איז אויך א געהעריגע דאס קען מ'קען אלעס זעהן אויף דעם וואס מ'קען זעהן אויף א גרויסע טעלעפאון קען מען האבן אויף אזא טעלעפאון א מענטש האט אזאנע נסיונות. אזאנע נסיונות, האט ער אפגעברענגט דא אזאנע נסיונות פאר משיח'ער צו קומען, און עס איז נאר דא די עצה, די רב'ס עצה, נעם די הייליגע משניות, נעם די גמרא, פרוביר עס אויס, פרוביר עס אויס, די שוין נישט דארפן דיינע ווייטעמינס, די שוין נישט דארפן דיינע מעדעצינען, פרוביר עס אויס, פאוביעס. איך באקום פעניק אטעקעס, פרוביר עס אויס אבער נישט איין טאג יא און א חודש נישט, נאכדעם וועסטו קומען נאכאמאל איין טאג נעם עס חי' קביע, נעם עס זאגסט איך גיי, בעט דעם אייבערשטן הייליגער באשעפער איך וויל יעדן טאג עפענען א משניות און לערנען און זאגן די הייליגע ווערטער און חוק ולא יעבור. איך נעם א משניות זיך מיר אין טאש, און איך אזוי סאך צייט אין טאג, אזוי סאך צייט איז דא אין טאג, און וויפיל שיעורים דו העסט צולייגן העסטו זען אז דו האסט מער צייט, מער צייט. איין געמיינדע זאגט מיר אינטערעסאנטע זאך, אלע זיינע שיעורים, לערנט חיי פרקים, יום תהילים, בבא סדרא, דף בבלי, דף ירושלמי, בית נצחי, תוספתא, און און רב'ס ספרים, און ער קומט אן יעדן טאג און ער ארבעט פון ניין טו פייוו, און זונטאג, האט נישט מער צייט אין טאג? כ'ווייס נישט עפעס גארנישט לכאורה זונטאג וואלט איך געדארפט ענדיגן זוהר הקדוש אויף די וואך, מדרש אויף די וואך, און איך ווייס נישט וויפיל דפים גמ'. נו, דאס איז א טאג וואס א מענטש גייט ליידיג טוט ער גארנישט, א מענטש איז אין שוואנג, ער ארבעט, ער טוט, פאריגן משניות, דא וועסטו זען ווי מער דו וועסט דיך אריינלייגן אין שוואנג,

בלאזטו שוין? און אויב נישט, מיינסטו שוין נישט אינדערהיים? און אויב נישט, ביסטו שוין, ביסטו שוין זויער? ניין? דעמאלטס מיין איך די גאנצע זאך איז נאר א נערוון זאך, ס'איז נאר אזא מאשין, ס'איז א מאשין זאך, א נערוון, א מענטש איז נישט קיין מאשין. ר' נתן האט געהאט אזא תלמיד, אזאנס, אזאנס ווי דיר, און, און, און ר' נתן זאגט אים, ער געברענט דרייסיג דפים גמרא, זוהר מיט מדרש, ס'איז געקנאקט, ס'איז, ווייסט, ס'איז געגאנגען, און ער איז געווען אזוי מיט ב. פרייליכע פנים, א מענטשל הערן די פנים, זאגט אים ר' נתן. כ'האב נאך נישט, כ'האב נאך נישט קיין, כ'האב נאך נישט קיין הנאה פון דיר. וועל איך זען ווען ס'וועט נישט גיין, און דו וועסט ווייטער זיין פרייליך און איבערגעגעבן צום אייבערשטן, דעמאלטס וועל איך הנאה האבן פון דיר. דאס דארף א מענטש אויך וויסן, ווייל פון איין זייט דארף אלעס באלאנסן. דאס איז געווען מיין מרש, פלוצלינג מיין מרש האט אונז אנגעצויגן ביז ארויף, און נאכדעם די נעקסטע שיעור איז שוין געווען, א מענטש זיך מחיה זיין מיט מיט. איך דארף, איך קען דאך מחי' זיין אמאל די פייערס, איך דארף נישט עפענען קיין ספר? ניין ניין ניין! דו דארפסט וועלן לערנען און בעטן דעם אייבערשטן צו לערנען און פרובירט צו לערנען, אבער דורכגעגאנגען א טאג, איך האב נישט געלערנט, איך האב געלערנט נאר אנגעקומען צו לערנען א פרק משניות, איך טרעף א אינגערמאן אזוי צובראכן, פרעג איך וואס גייט פאר? זאגט ער מיר, קאו, איך לערן נישט, איך לערן נישט, ער לערנט נאר א דף בבלי, נאר א דף ירושלמי, און נאר נאר מס' סדרה.

ס'ברענט! ס'ברענט! היכל הקודש תלמיד, ס'ברענט אים! ווייסט, דו לערנסט אשר בנחל, דו לערנסט די רעבע'ס ספרים, די רעבע ציט דיך אן, תכלית! תכלית! מ'גייט אוועק פון די וועלט, ס'דא א ניגון אין ברסלב, אט גייט מען זיך קויפן א שיינע דירה, און אט פירט מען שוין צו די קבורה, כ'מיין די זעלבע טאן פון די הגדה, אט גייט מען זוכן א דירה, און אָט פֿירט מען שױן צו דער קבֿורה. װאָס איז? װאָס װאָס זאָל זײַן מיט מיר? אָבער קציר כּולו קײץ, ועדיין לא הנה שָנני. מען ציט דיך אָן, מען ציט דיך אָן, כאַפּ! לאָמיר, לאָמיר כאָטש זיך קאָנצעטרירן אױף, אױף בבֿלי. אַז מען רעדט, אַז מען רעדט צו אַ רב אין יחידות, קען מען, דאַכט זיך שױן יעדער מענטש, אָבער אָט אױף בבֿלי, דאָ דאַרף יעדער אײנער קענען עפֿענען אױף די גמרא, זאָגן די הײליקע גמרא. זאג די ווערטער פון די גמרא, די רבי נעמט אחריות, די רבי זאגט דיך צו, דו גייסט שפיזן א אמת'ע זמן חריתינו, א אמת'ע זמן חריתינו, קוק נישט קיין עדס, קוק נישט קיין מעגעזינס, און ברענג עס נישט אריין אין שטוב, און איך האב אזוי רחמנות אויף מענטשן, ס'קומט יום טוב, מענטשן קויפן זיך צאם א בארג, וואס? דו גייסט דאס ליינען? דו גייסט דאס ווען וועלן מיר שמעיסן די צייט? איך דאנק דעם אייבערשטן אז מיין טאטע קען זיין ס'איז די חינוך כאטשיג לאמיר עס טון פאר די קינדער קען זיין איך בין א גרויסע צולייגער קען זיין איך ווען איך בין צוגעוואוינט צו ליינען צייטונגען פון אלס קינד וואלט איך שוין איך האב אפילו נישט געוואוסט אזוי אזאך ווי א צייטונג איך בין עפעס אזא מין בטלן אלס קינד און אלס בחור אינדערהיים און. נישט געוואוסט, מאמע חיים האט געשיקט אין גראסערי, מאמע זאגט מיר דו דארפסט נישט גיין אין גראסערי, עס איז דא בשמירת עיניים, קענסט נישט ליזן צייטונג, וויאזוי זאל איך זען א צייטונג?